akhensa ku va mpfule chanele ya matimba emmanuel male youtube channel kombe mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na tichanele letin'wana um ni la ku vulavula hi mhaka ya swihi swimbirhi ku nga mhaka ya swinyokani na mhaka ya tinyoxi mi nge ni rhanga hi laha mhaka ya swinyokani a ni ku na swinyokani leswiya mi kuma ku swa ta kwala mutini a hi nge i nyoka liya ya xiringa yi nga na tinhloko timbirhi vanyingi or khale ka matiko or va khale na namuntlha na sweswi va ta mi byela ku nyoka liya loko yi ta or xinyokani lexiya loko xi ta xi tisa mihlolo kwala mutini mi ta twa va ku swimanimani va ri i kume nghozi ya movha swimanimani va ri wa vabya swimanimani a nga ha ri kona emisaveni ivi vakhegulu loko va swi vonisa sweswo ku xinyokani lexiya xi tile a hi nge xi te na madyambu va ta pfuka ni mixo va chela fole va kombela va le hansi ku ya N'wina va le hansi, ha hi kume nyoka ya xiringa, hi kombela mi hi sirhelela ka ntwingu lowu nga kuteni wu nga teki munhu, ma ni twisisa? Van'wanyana va ta pfuka navusiku, van'wana va ta pfuka navusiku va khongela va endla va kombela ka Xikwembu ku hayi ntwingu lowu wu nga hi teli. Ivi ku va na xinyoka ni lexiya xa buraweni vanhu va kani, xinyoka ni lexiya xa buraweni mi kuma ku xa ta xi fika xi tlangatlanga kwala jarateni ivi vana va xi vona va ku hi vone nyoka hi vone nyoka ivi vo n'wina mi endla mi nga yi voni mi kuma ku a xi lumi munhu a xi endli nchumu letiya i tinyoka ta mikwembu i minyoka i tinyoka ta ve le hansi tinyoka letiya vakhegula na vakhalabye hayi vo to sumayila va ka vakokwana a va tini va ta hi pfuxela ivi i kuma ku na wena i le ku fambeni kwala i famba kona ka tindhawu to hambana ivi xi hindza hi xipidi i ku ni foyinela mukhalabye le kaya ni ku ni hlangane na xinyokani xo karhi xa mihlovo wo karhi wa buraweni va ta ku byela ku i va le hansi a va ta ku ku pfuxeleni a hi ndzingu xi lexiya but ku na swin'wanyana swinyokani loko swi ta leswi mi kuma xi fika xi tlangatlanga ivi na n'wina vatswatsi mi swi vona ivi na vana va swi vona ivi xi nga tsutsumi mi xi dlaya swa ku mi dlaya va lala mi dlaye nala loyi a ta ku mi karhateni kwala mutini ivi hi ta ne le ka tinyoxi ka mhaka ya tinyoxi ku na nkama lowa mi kuma ku tinyoxi ta ta kwala mutini ti fika ti tshama masiku mo karhi or tin'hweti to karhi ti nga lumi munhu. Tinyoxi letiya vanhu va ka hina i tinyoxi ta tihlahla, ti mi tisela tihlahla kwala mutini i kuma ku loko i ri na ma-business-e kumbe loko i kha i ti tirhela kumbe i kha i endla swilo swo hambanahambana swilo swa wena swa vutomi swi ku fambela kahle. I kuma ku na mindzhungo a yi mi teli, most of the time or minkarhi yo tala tinyoxi loko ti fika ti tshama emutini a ni mi kuma ku tin'wanyana ti fika ti siya swihlenga ivi mi ti dyela swihlenga leswiya. Hi vulavula hi hina lava nga swi tiveki ku. swihlenga i yini ivi ti nga mi lumi ti nga endli nchumu ivi ku fika nkarhi ti famba it means ti endle ti siye nhlahla kwala mutini mi ta vona aka tin'hweti to karhi or masiku yo karhi swilo swi sungula ku cinca kwala mutini because of tinyoxi letiya ti tise ti tise nhlahla ivi un'wanyana a a ah, leswi va nge hayi va ri ku na tinyoka to fumisa ku na tinyoka ta timali ke lama ya i madinyoka makulukumba hi laha va fambaka va va maxava kwale va maxavaku kona ma endlela vona rifumo ra vona but leswiya switsongo swinyokani leswi ni swi vulaka swa buraweni leswiya mi kumaka swi ta swi swi minkama mo tala swi va swi kha swi tisa i swi i tihlahla ta muti walowo i tinyoka ya mikwembu i ta twa va ku byela va ka i swinyokani i nyoka ya mikwembu a yi lumi munhu tin'wani ta kona mi kuma ku a ti fambi na ku famba swinyokani leswiya kwala jarateni mi to xi vona kan'we hi n'hweti kumbe mi xi vona endzhaku ka mavhiki mo karhi or endzhaku ka lembe xi va xi kha xi va xi kha xi tiyisa muti wolowo ivi lava va nga yi mali leyi va ku hayi va ka swimanimani va loya va khendle hi tinyoka va ka swimanimani va loya va khendle hi tinyoxi why vona tinyoxi leta ti nga va lumi mara hina vanhu va le handle loko hi ya laha kusuhana na tona ti fika ti hi luma because of i mi I tihlahla ta muti walowo tinyoka sorry tinyoxi letiya ivi hi ta na le ka mhaka ya swimanga ku na ku mi kuma ku swimanga loko swi fika laha swi fika swi ku nyewu nyewu ivi mi kuma ku ku humelela makhombo yo karhi i i mabadi.